fejn għal darb'oħra se nistidnukom tiġi magħna fil-laboratorju tal-Bibjoteka fejn isir il-proċess tar-restawr. Rajna fi programmi oħra kemm jinvolvi proċessi differenti, id-darba l-oħra rajna il-proċess manwali, illum flimkien ma' Joanne Xiberras se nitkellmu dwar il-proċess tal-magna. Joanne, fidejk, eżattament issa x'involvi x'hemm differenti mid-darba l-oħra għall-proċess tal-lum? Mela, nfakru li qegħdin nitkellmu fuq ir-restawr tal-karta. Illum ħa nitkellmu kif dan il-proċess isir bil-magna. Għandna magna apposta li tissejjaħ leaf casting machine mhm. illi xogħlaw illi timla dawk it-toqob li kun hemm fil-karta bil-palp biex bekk il-karta terġa' tidher eh, mingħajr toqob. U eh, sintendi hemm eh, Għandha proċess għaliha. L-ewwel nibdew billi npoġġu l-karta fuq dik li ngħidulha filter mesh paper, u mbagħad indaħħluha fil-magna. Kif indaħħluha fil-magna, il-magna tibda timtela bl-ilma, u mbagħad inżidu l-pulp. L-ammont ta' pulp li nżidu jiddependi skont it-tip ta' karta u skont kemm hemm ħsara fil-karta. Mbagħad il-magna għandha pompa li din tiġbed l-ilma u tħalli biss il-palp, li l-palp jidħol mbagħad f'dawk it-toqob li jkollna fil-karta. Wara mbagħad il-karta tittieħed għal fuq racks apposta biex innixfuha. Sintent dan huwa proċess naturali, ġifieri jieħu wkoll irid jieħu ż-żmien tiegħu, jiddependi wkoll anke fuq it-temp Għaliex jekk ikun temp umduż idumu ħafna iktar ma jinxfu. U b'hekk ikun intemm il-proċess tar-restawr tal-karta bil-magna. Sewwa. Kemm hu interessanti, jiena ma niddejjaq nisma' qatt dwar dan il-proċess. Niftakar kien l-ewwel darba li meta dawruni l-bibjoteka kien l-ewwel post li rajt. Mort id-dar affaxxinata bil-xogħol imprezzabbli li jsir hawnhekk. Se nkomplu dwar il-proċess. Eżattament issa, kif tkompli l-proċedura? Eżatt, sintendi, il-proċess ma jqafx hawnhekk, dak kien biss ir-restawr tal-karta. Mhm. Ovvjament issa l-ktieb irridu naqduh. Mhm. Allura il-paġni jerġgħu jintwew u jitpoġġew wara xulxin, importanti li jiġu ċċekkjati sew biex ma jkunx hemm eh, paġni li jkunu misplaced, mhm. u mbagħad eh, jiġu pressati biex titneħħa l-arja minn ġol paġni. Mbagħad jibda l-proċess ta' legar fej il-ktieb jiġi legat skont kif kien sar oriġinarjament. Mhm. Għalhekk aħna nieħdu ritratti fil-conditional assessment eh, qabel ma jibda r-restawr biex isir bl-istess mod mhm. l-legar. Umbat, il-ktib ninkollawh kollha organika, tkun kollha apposta li ma tagħmilx ħsara ovvjament lill-ktieb. Wara meta l-ktieb ikun nixef inpoġġuh fuq press apposta u ndawru l-ispina b'martell apposta biex insaħħu l-ktieb. Fl-aħħar nett jitħit il-kapitel jew headband u jsir ir-restawr neċessarju li jkun hemm bżonn fuq il-qoxra tal-ktieb. B'hekk il-ktieb ikun lest u restawrat minn kollox u l-pubbliku jkun jista' jgawdih. Proset, interessanti. Minn hawnhekk aħna nirringrazzjaw lil Joanne Sciberras għal dan it-tagħrif siewi li tatna. Konna qegħdin fil-laboratorju ta' restawraturi tal-Bibjoteka Nazzjonali. Magħna kellna lil Marco Micallef li huwa restawratur tagħna u li beda jurina l-proċess kollu kemm li sar bil manwali id-darba l-oħra u din id-darba bil-magna. Miegħu hemm it-tim ukoll Konrad Friggieri u Michael Bonello. Għal darba oħra, grazzi.